لەمانەی ئەمڕۆماندا باسی پێش دەستپێک دەکەین واتە ئێمە پێشەوەی بچنە ناو کۆد نووسینەوە ئەبێ سەرەتا چەند شتانێک بزانین هەڵبەتە من حیسابی کەسێکم کردووە کە هیچ شتێکی وا لە کۆمپیوتەر نازانێت نەک لە پرۆگرام سازی لە کۆمپیوتەر نازانێت ئینجا وردە وردە وردە لیڤڵەکانمان لیڤڵ لیڤڵ دەچنە سەرەوە تا ئاستی کەسانی شارەزا هەڵبەت تا تا ئەو ئاستێک کە خۆمی تێدام نەک کەسانی زۆر زۆر شارەزا چکە هێشتان خۆشم ماومە بارحاڵ من لێرەیە چەند وێنێم بۆ ئامادە کردوون ئەمەوێت لە ڕێگەی وێنەکانەوە فێرتان بکەم چونکە وێنەکان وەکو باگراوندێک لە مێشکتانە خەزن دەبێ سەرەتا پێشەوەی دەست پێ بکەین حەزەکەم بە کورتی بڵێم کەەوە دەبێت سەرتا ئێمە پێش هەموو شتێ جیاوازی مرۆڤ و ڕۆبۆت بزانین یان هەربەر لەوە بەر لەو شتانە دەبێت ئەمە بزانین کەوا بوونی مرۆڤ لەسەر زەوی بنیاتنانی شارستانیەتە کە بنیاتنانی شارستانیەتیش دەگەڕێتەوە بۆ فەلسفە کە بەرهەمی فەلسفە زانستە و بەرهەمی زانستیش تەکنەلۆژیایە ئەمە سیسیلەیە کەواتە ئێمە ئێمە وەکو مرۆڤ بۆچی دەستمان داوەتە کاری پرۆگرام سازی و تەکنەلۆژیا بەرهەمدێنین لە پێناو خزمەتی مرۆڤە ینی ئەولەویاتی ئێمە خزمەتی مرۆڤە پاشان ئەولەویاتیشتر هەیە ئەویش بزنسە کەواتە تۆ هەم ئەتوانی خزمەت بکەی و هەمیش بزنسی خۆت دەبێ هەم دەبێ کەسێکی فەیمەس و بەناوبانگ جیاوازی مرۆڤ و ڕۆبۆت ئەوەیە کەوا مرۆڤ لە ڕێی ئەکسپریانسەوە عقلی کامل دەبێ واتە کە دەڵێن کەسێک مەسەلە بۆ منە زۆر زیرەکە کەسێکی دەست و پێ سپیە جیاوازیەکە ئەوەیە کەەوە ئەو کەسێک کە زۆر زیرەکە خیبڕی زیاترە لەو کەسە ئامەنجامی تاقیکردنەوەی زۆر نەک وەک ئەوەی کە ئێمە پێمان وایە عقل مەسەن لە من ینی عقل لە بنەڕەتەوەی عقل لە بنەڕەتەوە نیە عقل پەرە دەستێنێت پەرەی پێدرێی بە عقل ئەممان زانی کەواتە زانیمان بۆچی پرۆگرامەیە ئێستا من دەمەوێت بەڕێزە من بە کورتی باسی یەکەمەگەنا بسمنا و بۆعدە فەلسەفیەکان و عقلانیەکانەوە کاتێکی زۆر داخیانێ بابەتەکەی منش کۆمپیوتەرە فەلسەفە نیە بە کورتی ئێمە چۆن من چۆن پرۆگرام پێناسە بکەم وەکو ئەم بەدی سکەلتنە دەمێ سەرتا باگراوندێکتان بەمێت چکە هەر شتێکەوە پێشەوەی بیسێ ناوێت دەبێت باگراوندێکرد لەسەری هەبێ پاشان خاڵێک لەنا ئەو باگراوەندە دەست نیشان بکە لۆی بڕۆ هەتا دەگێ بزن کەسێکی دیاری کراوە بەو ڕێگانەی ئەو کەسە دابڕۆ کە پێشتر تاقی کردنەوە کە گەیشتە مستەوای ئەو ئینجا ڕێگای خۆت بدۆزەوە یعنی ژیان بەم شێوازێ ئەمە بە دیسکلتنی پرۆگرام سازیە وەکو مرۆڤ لە پرۆگرام سازیدا شتێکمان هەیە بە ناوی هێدەر ئەمە هێدەریانی سەر شتێکمان هەیە بە ناوی بەدی ئەمەش قەلبەکەی کەواتە بەدیمان هەیە لەگەڵ هێدەرمان هەیە لەگەڵ بەدی هەرێکێک لە ئینسان ئامانە لە ئەندام پێکدێن ئەو ئەندامانە پیانە وترێت فەنکشن یاوە خۆت پێشتر پێی دەوترا پرۆسیجەر و لە ئەو پیش پێی دەوترێت مەثۆد کەواتە ئەگەر غیر OOP بێ ئۆبجکت ئۆرنت پرۆگرامیک نەبی پێی دەوترێت فەنکشن ئەگەر نا ئەگەر ناو OOP بی پێی دەوترێت مەثۆد باشە کەواتە هەموو پرۆگرامێک لە یەکەی بچووکتر پێک دێ کە پێ دەوترێ ئەندام یاخود ئەندامە ناو لێ ناو ئەندام بەخۆی ئەسڵ پێ ئەوترێ نەخشە چکە فەکشن دەکا نەخشە هەر یەکێک لەو نەخشانانە کۆمەڵێک کۆدی تری تێدا کردارێک دەکەواتە باڕونتر بڵێم ئەگەر وێنەکەی بدۆزمەوە مثلا بۆ نمونە ئەمە فەنکشنێکە فەنکشن ئیشی چییە ئەمە بۆ نمونەوای دابنی ئێمە ئەم بۆکسەمانەیە سێوەکان داخێناوێ سێوەکان بەکەرکراوی دەداتێ باشە تۆ کۆدێک لە قالبێک بۆ کۆدەکان دروست دەکەیت قالبێک لەو کۆدانێک کە دروستی دەکەی ئیتر تۆ زانیاری داخیل دەکەی دەسێتە ژوورۆ زانێرەکە ئالگۆر پێدە زانێرەکە وەردەگریتەوە پێش ئەوە باەکسەر نەچینە ناو ئەم بابەتانە باندێک تۆزێک بە ئاسانتر باسی شتەکان بکەین لە دنیادا داتامانە یعنی کەواتە ئێمە وەکو پرۆگرام ساز پرۆگرامەر چیە ئەو کەسێکەوە لە ڕێی سۆفتوێرەوە فرمان بە هاردوێر دەکە کەچی بکە ئەمە لەوانەیە بۆت قڕس بێم پێناسەیە بەڵام بە شێوەش ئاسانتر ئێمە لە ڕێگەی پرۆگرامەوە داوا لە کۆمپیوتەر دەکەین کە چ کارێک بکە خۆ ئێمە ئیلا کۆمپیوتەرمان نییە تەنها کۆمپیوتەر و لاپتۆپ و موبایل و ئەو بابەتانەمان نییە ڕۆبۆتمان هەیە ئیمبێدت کۆمپیوتەرمان هەیە دیپلی ئیمبێدت کۆمپیوتەرمان هەیە سمارت دەستمان هەیە زۆر بابەتمان هەیە درەومان هەیە ئەو تارێکەوە کۆنتترۆلی دەست دەکرێت بەڵام ئێمە ئیشمان لەسە چییە پرۆگرام ساز ئیشی چییە داتا دەگۆڕێ بۆ ئینفۆرمەشن داتا لە ڕێگەی داتا هەڕەمە چییە؟ لە ڕێگەی ئەم داتاوە ئێمە لە ڕێگەی داتاوە دەگەین بە ئینفۆرمەیشن بە بەکارهێنانی کۆمپیوتەر واتە چۆن داتا چییە سەرەتا تێکست ئەزە تێکستەکە شەر نییە نووسین بێ نووسینە پیتە هێمایە هەروەها ساوندمان لەوانەیە شەرنێ داتاکان نووسین بێ لەوانەیە دەنگ بێ لەوانەیە داتاکان ڤیددیو بن لەوانەیە وێ نەبن ئەم ئەمانە داتان تۆ لە ڕێک ئەم داتانی هەرێکێک لەمانە بە هەڕەمەکی هەیە واتە بۆ نمونە کاتێکە بۆ نمونە لە شوێنێک کە ئیش دەکەن یە کۆمەر بۆ نمونە بۆ کۆکردنەوەی داتاکان و فەرمانبەرەکان دە لە ڕسەر قەلەم وەڕەقە دەینووسن ئەمە کاتێکی زۆر و پارەیەکی زۆر و هیچ کوێریتیەکی نییە و و هەروەها

بۆ نمونە بەرنمەیەک سیستەمێک بۆ سوپەرمارکێتێک دروست دەکەین ئەو زۆری فەرقە کە تۆ لەسەر قەلام وەڕەقا لەسەر بە حاسیبا حیسابیکەی فلان رخ چەندە پێشتر چەند بوو چەند لەسەر ڕاوەستا قازەزەکەی چەندە ئەمە زۆرە عنی کاتێکی زۆر و کۆستێکی زۆری هەیە ئێمە لە دنیادا دنیا ئەوەی سورعەیە حەسری سورعەیە ئێمە دەمانەوێت بە ماوەیەکی کەمتر بە خێراییەکی زۆرتر بە پارەیەکی کەمتر بە سکویرتیکی بەهێزتر بەرهەمەکانمان پرۆداکتەکانمان بەرهەم بینی واتە بەرهەمەکانمان بەرهەم بێنین لە دەکێنە ئینفۆرمێشن کە ئێستا ئیشی پرۆگرام سازت زانی کەواتە چەند شتێکێ لەسەر دنیا پرۆگرام سازی دەبێ بیزانی سینتاکسمانەیە هەموو پرۆگرامێک سینتاکسی جیاوازە دواتر بە تەفسیل باسی سینتاکس دەکەین سینتاکس یعنی ئێسکە پیکەر ینی ئێسکە پیکەری مرۆڤ ینی تۆ بتێ پرۆگرامێک دروستکەی دەبێت سینتاکسەکەی سەرتا دروستکەی بتەوێ بۆ نمونە مرۆڤ دروست نابێت بەو ئێسکە بەبێ ئەو ئێسکە پێکەرە ئەو ئێسکە پێکەرە وەکو سینتاکسەکەی وایە ئەم مرۆڤە لە سەر و لاشە پێک دێ پرۆگرامیش لە هێدەر و لە بەدی پێک دێ مرۆڤ ئەم لاشەی مرۆڤ لە ئەندام پێک دێ پرۆگرامیش لە فەنکشن پێک دێ ئەمە دزانی هەتا ئێرە بزانین بێ من هەوڵم دا بە شێکی سادە باسی بکەم لەناو کاری پرۆگرام سازیدا دوو جۆر کردارمان هەیە یان کردارەکەمان بیرکاریە کە زانستی بیرکاری زانستێکی زۆر مهمە چونکە ئێمە ئێمە لە ژیاندا دەمانوێت چارەسەری کێشەکانمان بکەین ئینجا بۆ ئەوەی بە ئاسانی ئەو کێشانە چارەسەر بکەین کێشەکان دەگۆڕین بۆ بیرکاری بۆی بە ئاسانی بتوانین ئێمە کێشەکان چارەسەر بکەین لۆ بیرکاری بەکاردێت و هەروەها لۆژیک لۆجیک پێشتر بەشێک بوو لە فەلسەفە بەڵام ئێستا زانستێکی سربەخۆیە بەڵام ئێستا لۆژیک زانستێک سربەخۆیە ببورن لۆژیک ئەلبەتا لۆژیک زانستێک قوڵە بەڵام لە بواری کۆمپیوتەر ئەمە بۆ بە شۆر دەگەن کە ئیشمە پێتی لۆژیک لۆژیک کۆمپیوتەر دەگەڕێتەوە بۆ ئەلکترۆنیات دایم لە ئەلکترۆنیات باش شتێک هەبێت لە ئەلکترۆنیان ئیش دەکا یان ئیش ناکا یان هەیە یان نییە یان بۆ نمونە یان سفڕە یان یەکە هەر بۆیە لە لۆژیکی کۆمپیوتەر ئێمە یان دەڵێن یس یان دەڵێن نۆ زیاترمان نییە یان هەیە یان نییە یان بەڵێ یان نەخێر ئەمە لۆژیکە هەرو ئەمە شتێکی سادەیە ئەم لۆژیکە قوڵ دەبێتەوە ئیتر دوایە بە تەفسیل باسی دەکەین هەرۆکزان ئەم دووە با بێنەوە سەر پرۆبلم ئیشی ئێمە پرۆگرام ساز ئەوەیە زگە لەوەی کە داتا دەکەین ئینفۆرمەیشن لە ڕێگەی بیرۆکەوە بەڵام دەبێ ئێمە پرۆبم سۆڵڤینگ بزانین دایم لە دنیا کاتێک ئێمە تووشی کێشە دەبین دەبێ هوەری چارەسەری کێشەکان بزانین ئەمە زانستێکی سەر بخۆ ناونراوە پرۆبم سۆڵڤینگ کە من کورتی دەکەمەوە دەڵێ سەرتا کێشەکەت بناسە بۆ ئێمە چۆن کێشێک عل بکەین ئەگەر لە ئەسلۆ نەزان کێشەکە چیە پاشان هۆکای ڕوودانی کێشەکان بزانە پاشان کۆمەڵێک بیرۆکەت هەبێ بیرۆکەت هەبێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشێ پلانی ئەی پلانی بی پلانی سی پلانی دی ئیتر هەیەکە بێکە تاقییانکەەوە تا پیلانێک سەر دەکەوێت کە سەرکەوت بەرە بەرە پەرە بەو پیلانە دەدەین ئەم پرۆبم سۆڤنگە ئەمەش ئیشی پرۆگرام سازە زیاتر کاری پرۆگرامسازی نووسینی لاین کۆدە واتە ڕستەی کۆدی ئێستا بابێنە سەر بزانین کۆمپیوتەر چێ دەبێت پێشەوەی دەست بەکار بکەن دەبێت کۆمپیوتەریش بناسی کۆمپیوتەر لە سۆفتوێر و هاردوێر پێک دێ واتە لە نەرمەکاڵا و ڕقکاڵا بە کورتی مختەسەری برێم کۆمپیوتەر لە چ پێک دێ ئەمانە هاردوێرن، مۆنیتەرە، سپیکەرە، کیبۆردە، ماوسە، هارد دیسکە، ساوند کاردە، سی پی یوە، مەدەبۆردە، ئیتر ئەمانە بەشی هاردوێرن، سۆفتوێر ئەوەیە کە لە ناو کۆمپیوتەر هەیە، ئێمە لە ڕێگەی سۆفتوێرەوە تەحەکوم بەوانە دەکەین، ئەوانە داخینە ژێر کۆنترۆل خۆمان، بە ئارەزوی خۆمان کار بەوانە دەکەین.

خودی ئەم سیستەمە ئەم ویندۆزە سۆفتوێرە ئەمە بەڵام سیستم سۆفتوێرە ئەمە سێ جۆر سۆفتوێرمان هەیە سیستم سۆفتوێر وەکو ویندۆز و ماک و لینیکۆس و ئەمانە پێهایتمان ئەپلیکیشن سۆفتوێر وەکو سی پلاس پلاس و ئەم بابەتانە و هەشمانە تەلکمیونیکیشن سۆفتوێر وەکو بابەتەکانی وبسایت و کۆمونیکیشن و نیتۆرکینگ و ئالان بابەتانە ئێستا ئەمەت زانی باش هەتا ئێرە زانیوێ باش نام چەند کاتەیە ببورن بەڕێزان ئەمە پێنج دقە پێنج دقە تۆماری دەکەم کە پێنج دە خلاص دەبێت قەپات دەبێتن بۆیە دەبێت پێنج بەقە پێنج دقە تۆمارەکەم گەر لە بینی قسەکان یەکتری نەگرتەوە داوەێ بردم هەیە بەهۆی بەرنمەکەیە چکە تا پێنج دقە مۆڵەتمانەیە ئەبێنەوە سەری زامە لیڤڵە بە ستراکشنە پێشوی باسی ئەمە بکەم هەڵبەتە بابێنە سەر زمانی کۆمپیوتەر کاری پرۆگرامەراوێ زمانی کۆمپیوتەر بزان لە ڕێگەی زمانی کۆمپیوتەر و قسە لەگەڵ کۆمپیوتەر بکە بە هاردوەر بڵێ بە کۆمپیوتەر بڵێ چ بکەی و چنەکەی زمانی کۆمپیوتەر جیاوازە لە زمانی مرۆڤ زمانی مرۆڤ جۆراوجۆری هەیە کوردیە عەڕەبیە ئینگلیزیە فارسیە بەڵام کۆمپیوتەر یەک زمانی هەیە یەک زمان دەزانی ئەویش مەشین کۆدە وەک وتمان زمانی ئەلیکترۆنیاتە یان یەس یان یان نۆ کە پێی دەوترێت مەشین کۆد باشە بیر دەکەینەوە چۆن مرۆڤێک بتوانێت لە ڕێگەی مەشین کۆدەوە فرمان بە کۆمپیوتەر بکات هەر بۆ ئەوەی دروستکردنی ئەم جۆرە پەیوەندیە ئێمە شتێکمان دروست کرد بە ناوی ئەپلیکیشن سۆفتوێر باشە زمانەکانی پرۆگرام سازی کە پێ دەوترێ لیڤل ئۆف ئەبستراکشنز بابێمە سەری ئەمان

ئەسیمبلی لانگویج مەشین لانگویج ئێمە پێشتر بۆ ئەوەی کۆدێ بنووسین یعنی ناکرێت تۆ شتێکی بەسیت بنووسی ئەمە یەک سفر یەک سفر عنی بەڵێ نەخێر نەخێر بەڵێ نەخێر نەخێر ئەمە کۆمپیوتەر تێدەگا بەڵام ئێمە زۆر زەحمەتە کۆد نووسین بەم جۆرە ئەگەر تۆ هەزە ئەت بوو بۆ نمونە سیستەمێکە دروستکرد سیستەم بۆ دروست ناکرێ ئەمە هەر زۆر زەحمەتە بۆ مرۆڤ ئێمە زمانێکی ترمان دروست کرد بە ناوی ئەسمبلی لانگویج ئەم زمانە مەشین لانگویج پەرەی پێدرا بۆ ئەسمبلی لانگویج واتە لە جیاتی ئەوەی

لۆ پێمان وت زمانی ئاست بەرز لەبەر ئەوەی لە زمانی مرۆڤەوە نزیکە بە تایبەتی زمانی ئینگلیزی وەکو زمانی ڕەسە زمانی نزیکی کۆمپیوتەر دانراوە کە های لیڤل لانگویج کە مادە وادە واتە ئێستا سی پلاس پلاس و جاڤا و سی شارپ ئەم بەرنامانە های لیڤل لانگویجە ڕاستەخۆ مامەڵە دەکەن هەر دل سی یەکسانە ئەیکۆ بی ئەمە زۆر لە زمانی مرۆڤۆ نزیکە کۆمپیوتەر لە های لیڤل لانگویج تێناگات ئێمە کردارەکە دەبێت پێچوان بڕۆن هەتا ئێستاگەر ئێمە لە های لیڤل تێدەگەن بەڵام کۆمپیوتەر لە های لیڤل تێناگات دەبێت کردارەکە پێچوانە بڕاتەوە بێت و سەر ئەسمبل لانگویج یعنی بۆ کۆمپیوتەر ئاسانتر بێتەوە High Level Language بۆ ئەوەی بگۆڕێ بۆ Assembly Language ئێمە دوو جۆر دوو شتمان هەیە یەکەمیان کۆمپایلەرە دووەمیان ئینتەرپرێتەر لۆ ئێستا بۆ نمونە دوو کەسمان هەیە یەکیان ئینگلیزە یەکیان کوردە بۆ ئەوەی ئەو دوو کەسە لێک بگەن یان دەبێ سێ ڕێک ئەمان هەیە زیاترمان نییە یان دەبێ ئینگلیزیەکە فێرە کوردی کوردی قسەی بکە یان دەبێت کوردەکە بە ئینگلیزی قسە بکە یان دەبێت کەسێکی تر بێ بێتە وەرجێرەك لەو بینێ هەم کوردی و هەم ئینگلیزیش بزانێ جا ئەم کەسێک کە وەرجێرە لە کۆمپیوتەر پێی دەوترێت کۆمپایلەر و هەروەها پێشکەوتترێت ئینتەرپرێتەر ئینتەرپرێتەر موفەسیرە کۆمپایلەر وەرجێڕە بابزانین جیاوازیان چیە ئێمە کاتێک کۆمەڵێک کۆ دەنووسین ئەم کۆدانە پێی دەوترێت سۆرس فیل بۆ منە کۆمپایلەر پێشە بێنە سەر ئەم ڕسمە بە ئەمە پیشاندەین ئەمە کۆمپایلەر ئەمە ئینتەرپرێتەر بابەت پێش بە خێرای باسی بکەم ئەم کۆمپایلەرە هەموو های لیڤڵەکان وەردەگرێ هەمووی بەیەک جاری وەردەگێڕێت و دەیکات ئەمە مەجالی چاکردنەوەی هەڵەی بڕەک زەحمەتترە بەڵام زۆر خێرایە بەڵام ئینتەرپرێتەر ڕستە بە ڕستە دەڕوا لە هەر جیەک هەڵە هەبێت پێت دەرێ هەڵەیە و دەتوانی بە ئاسانی چای بکەیەوە ئەمە کۆمپایلەر و ئەم جیاوازی کۆمپایلەر و ئینتەرپرێتەری زۆربەی زمانە زەخمەکان کۆمپایلەرە چونکە دەبێت کارەکانت بە خێرای ڕاپەڕێنێت ئینتەرپرێتەر دەرەقەت نایە

ئینجا ئینجا ئەم زانیاریە دەچێتە ناو شوێنێک لە میمۆری دەچێتە ناو میمۆری میمۆری وەک وتمان میمۆریش دوو بەشە یان یان ڕامە یان ڕۆمە ڕۆم واتە ڕید ئۆنلی میمۆری ڕامیش واتە ڕەندەم ئەکسس میمۆری ئەمە جیاوازیان چیە لە میمۆری لە ناو میمۆریە کاتێک ئێمە ئینگلیزیەکەی خۆمان کۆدێک دەنووسین بە هالی لانگویژ و دەگۆڕێ بە ڕێگەی کۆمپایلەر یان ئینتەرپرێتە دەگۆڕێ بۆ ئەسەمبلی لانگویج و مەشی لانگویچ تا دەگاتە مەشی لانگویج ئەم کۆدا خەزن دەبێ لە ناو میمۆریە لە کوێدا لە کوێدا سەرەتا خەزن دەبێت ئا لە ڕاما خەزن دەبیان لە ڕۆم بێگومان لە ڕاما خەزن دەبێت چۆنێتەکەش بەم شازە خەزن دەبێت هەرچێک لەم داتانە پیسف دەیتانە لەگەڵ ناوی مەرە خەزن دەبێت ئەدرێسی هەیە خاوەنی ئەدرێسە و خاوەنی نرخیشە کەواتە لە کۆمپیوتەر ئێمە ئیش لەسەر سێشت دەکەین ناو ناوەکەی نرخەکەی دایرکشنەکەی دواتر باسی دایرکشنەکانیش دەکەم لەناو ئەوە خەزن دەبێ زانیارەکە لەوە خەزن دەبێ ئەمە ڕەپت دەبێ بە ڕێگەی دەیتا باز و ئەدرس باز و ئەمانە بە سیPU ئێستا شتێکی ترمان هەیە پێی دەوترێت سی پی یو سی پی یو عقلی کۆمپیوتەریە سی پی یو هەر زانیارێک کە دێتە ناو کۆمپیوتەر دێتە ناو ڕام سی پی یو دەچێ بۆ منە بینە پێش چاوت سی پی یو دەچێتە لای کاک سی پی یو دێتە ئێرانە زانیارەکە وەردەگرێ پاشان کە زانیارەکەی وەگر کاک سی پی یو زانیارەکە دەبا بۆ ڕام بزانی ئەمانە هەن

لێرە وەری دەگرێت زانیاریەکە چکە هەموو سیستەم کۆمپیوتەر ئالێرێ زانیاری گشتەکان هەمووی لێرێ بەڵام ئەوە ئەو زانانێک کە لە ڕێگە ئینپوتە وەری دەگرێت دەچێت و ئێرە بزانانی هەیە کە لێرە وەری دۆزێتەوە یەکسەر پرێنتی دەکا لەسەر شاشە پاشان دەگەرێتەوە لاینی دۆم دەخینتەوە نووسراوە گۆت و لاینوە دیسان دەگەرێتەوە سەر لاینی یەکەم هەمان دیسان دێتەوە سەر ڕام لانی یەکەم چییە پاشان دێتەوە سەر ڕۆم پاشان پرنتی دەکات دیسان دەگەڕێتەوە سیپی و لە پیری دەچی کە پێشتر کە پێشتر ئەم کارەی کردووە هەر بۆیە بەم کارە دەوترێت لوب ئەمە بێ پایان بەردەوام دەبێ دەبێ پرۆگرامەر بیوەستێنێگەنە هەتا کۆمپیوتەرەکە جام نەکە ڕناوەستێ ئەمە بەم شێوە سی پی و کار دەکات سی پی و عقلی کۆمپیوتەرە پێی دەوترێت سنترال پرۆسسن یونیت کە لە دوو بەش پێک دێت بابێنە سەر بەشەکانی ئەمە دەبین کۆمپالەنا کۆدێکمان گۆریۆ بۆ باینەری بۆ مەشین کۆد وتم چی ئەمە هیچ ئەها ئەمە ئینپوتە ئەمە چیە ئەمە ئەمە کرداری نووسینی کۆدا ئێمە داتا داخیل دەکەین ناو پرۆسێسەر پرۆسەسەر کۆدەکانە بەجێرێک کۆدەکەت قسە لەگەڵ کۆمپیوتەر دەکەی کەچی کاوچینەکە پاشان ئەنجامەکە نیشاندا کۆمپیوتەر بەم شازە بەرحاڵ لەبیرم چوو ویستم چی بڵێم

ئەمەی دەیبینن ئەمە لوپە هەر دەڕوا دەسێ دەڕوا دەسێ دەڕوا حتا کۆتایی کۆتایی نایەت بێ پایان دەڕوا ئەمەش وەکو وتمانەمە بۆ پرۆگرام سازی دەکەن تاوەکو بە پارەیەکی کەمترین پارە زۆرترین بەرهەممان هەبێ

هەروەها ئێمە شتێکمان هەیە لەناو با یەکسەر نێمە سەر هەموو شتێک هەموو شتێک زۆر دەکا بۆ ئێوە بەڕێز لێرە کۆتایی پێدێنم هیوادارم توانی بێتم سوودێکم بە ئێوەی بەڕێزگەیاند بێ نامێ زۆر درێژ بکەم و شتەکان زۆر زۆرە من دایم دەمەوێت لە ڕنوانگە فەلسەفیەکەی و بۆدە فەلسەفیەکەیەوە پرۆگرام سازی بێەوە ئاشنا بکەم بەڵام دەبێ حیسابی ئاستی سەرەتا سەرەتا بکەم تاوەکو هەمووان بە باشی تێی بگەن ئەو ئەوەندەش بەسە ئەگەر زانیاری ترتان ویست ئەوە لەوانەکانی تردا باسی دەکەم یا و خۆت خۆتان بگەڕن زانیاری تر بەدەست بهێنن یا خۆت پەیوەندیم پێوە بکەن لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵاتی فەیسبووکەوە هەر شاد بن